Oh, yo, yo, yo, yo. Welcome to our latest and new, newest podcast pazim yeah, podcast yepanze saka tiri kuti isusu eh, what matters most ka is information zvekutodaro ha ah, zvimwe zvese zvinozoteerawo mashure but information ndiyo yatinenge tichida eh, nhasi ndine, ndine chibaba eh, atingazoti chibaba chemangoma but eh, i think mega ka muchazvinzwira kuti chibaba zvine zvakamira sei so nhasi ndina two cris tiri mu area 13 danga mvura so mukomana ane ep rakaburitsa like kana chiti ep tiri kuti ane masong ake akaburitsa eh, but title ep chi diva subject ya diva subject saka tisingadi kupedza nguva kana kuita time nezvinhu nekuda kurebesa time eh, true chris tauraini wakomana zvirudi ah, bata haiya bo okay okay okay okay i got a new Wagwan. ep yo wagwa maniga yeah. so apa tiri kuti ep iri rapa ndataura vanhu kuti eh, rudzi diva subtage eh, from the onset yo usati wanyora kana kuti usati lese pamwe wakanyora kana kuti wakarota kana kuti wakaita sei eh, what pushes you kuti iwe what, what, what, what pushed you kuti iwe uti i need ep iri ndiri kuda kuita izvi izvi eh, ndakaona masong achi 5 handiti yeah, we'll get eh, songs. saka uh, what, what pushed you kuti iwe uti zoti ha ah, iri do riti divert subtage yo you know what it is from the streets where we grew up the lot yeah. of things zvinoitika sometimes those are the things uh, sometimes zvimwe zvinhu zvinoti inga zvichitisa tiri mumacages but you know what it is you got to push kana ukavharwa door you to kick the door alright uh, eh, beside izvozvo zvikanoti let's say kutori muruzizero kutori neimwe rifaniro yenyu ritori kana kwamuzara bani izvi zizvo kune faniro yenyu ritori kana kuti bindura kana kuti chii because mumwe munhu akazva ini like inini hangu ndakamierera rimwe team rangu eh, tikangoziva kuti tiri kuti sabotage tinobva tanatsoziva kuti zvinenge anga kusaburwa saburwa so like kakugumurwa gumurwa so then tadaroka tobva tati divat zvinhu tiri zvabatanzi saka muri kuti here imimi mudanga mvura kuti mudivat macho eh, mune sabotage yakawandisa yakawanda chii kungonzwisisa kuda kungonzwisisa ya yeah. from okay, eh, okay, eh, maonire okay, nyinyi okay first eh, chinatanga unotisa about life ka yeah. we are tiisusu pachezvedu isusu the people iwo pachezvako ndiwo unotanga kuzvisabotage pachazvako right. so divers sabotage is not just an ep talking about divert no no no no it's not about tutorial about kunyomba one only but as we're talking about self sabotage right.

then takupinda muma muma songs ndakaona ma songs ma songs ese akabuda and eh, zvonatsoratidza kuti kana instrument yacho hai pachayo then eh, ma producers nechichi zvese zvonatsoratidza kuti zvinhu zvakarongeka eh roughly amene kuti munokwanisa here kuti kumbotipa rough information bijana eh, ka paperwork yekuti tingoziva kuti hameno kuti zvinoita here kuti tingoziva kuti ipiri makaribudisira mari iko mdara because zviriitika manje kune umwe munhu anogona kunge arikuda music but otoziva kuti trukris akabudisa ep trukris akaita sei but eh, zvakafamba sei kuti ep rizobuda because zvimwe zvese tazizwa pane mari mari here dzakabuda kuti mudaidai kana kuti pane sponsorship here dzadziripo like kuti masongs ayazobuda quality yaina because ndakazwa ndiri kuzoona quality yemasong mawana iri vhidhio rakabva kubuda repanji like manyuchi ndinyatsoona kuti ha pakashandwa makazvifambisa sei yeah Okay, uh, first of all, we self raised. It was self sponsors. Everything was from our own po pocket, right. from the team of 2CP Forever Golden. All right. That's uh, the label that sponsored our EP. All right.
Asaka ndoti manake. Then eh tobva tapinda pa pangoma eh ndakaona first track mm, rich pido yeah, yeah. Uh, pa rich pido eh ma, mazwiro andakaita hangu song iyi ine kama ka ka flex like so kaku kakuzvibhiga like so eh ndisingadi kurebesa hangu mawedzika song ya izita about kuti maizvibhiga here maita sei kandi zvingori pakuti munhu pane zvimwe zvese zvinofanira kungoita uchizongozvibhigo sometimes handinatsoziva ndodo natsozwisisa okay on rich piro ka those yeah. are the real life stories that weare talking about All right.
those are things we It, we, are, we are talking about the daily hustles zvinhu zvatinotosangana nazvo how we get our own money because in the streets it's all about making every dollar into two and every two dollars into four

See you soon. Hey, bounce, bounce, bounce in the game. All about getting the pip, rich, piru, bounce, bounce. Eh, handizoziva yangu kuti kuchirungu tine takuti chitadzoka futi so takumbogumira pakubvunza kuti zvesong yerich pido then izvezvi izvi eh eh tauda una songs is a second song ah, itongori song yekuti munhu akanzwa kuna umwe munhu baba kuti ifani renyu big time but adonasa kuzwisisa kuti masong aronasomborewe chaichaizvo chii chinasomboitika chaichai kuti

yeah. so zvezvinoreva ka in everything you do in life ka you should make paunosvika ka people should freeze kushamisika kuti ah, uyu munhu uyu level raari rakamusetiri ka vanhu vanofanira kutadza kuzvibhilivha so every day you should work on that on improving everything you do kuti next time people vanhu vakambokuona ka vachazokuona futi next time ka they should be frozen the whole arena freeze arena froze saka I think murongoza ini panapa apa ndakatoita ndichito freezer mbija mbija but ah ndoramba ini ndinozoita ndichizo deep freezer but all right eh saka uh, let's say takata sa divert sabotage yeah. tata sa reach speed and it tata sa arena froze eh so are, are, are you trying to tell me kuti uh, definition yamapapa arena froz muri kuti here mimi eh, let's say tinofanira kutyiwa here orit because munhu nokuti ukasvika pana vanhu obva afreeza munhu unokwatisa baba eh, saka isi tinechitanasozokuti imi muri kuti munofanira kutyisa here eh, munofanira kutyisa here pachiwasu ototyisa here mufesu chii chinoitika Hey. Eh. Aya, ah, it's not about uh, frightening people kana kuvhundutsa vanhu yeah. but as people they should be shocked about your presence kurut you, your presence should impress people okay like kuti eh, let's say wakambooneka uchitengesa nzungu nenyima handiti yeah. then vanhu vobva vazokuona watengesa magold nechain Ah, something in your life something should be changing you should be improving vanoti ah, next time ndakuona kuti watopera ah, yo mazvibata guys ndonyaya iri apa saka alright alright alright alright saka mm, tisati ende pane next song isusu eh, imimi tiri kuona mavhidhiyo murudhiroba eh, like panji like manyuchira katobuda iri ka Sa imimi ziso yavanhu kuti mavideo achanga achidropa sei because apa andika ep rakabuda masong akabuda chichichi anhu akutoteera manhu avo kwasara mavideo imimi orit munotipromisa here kuti every song ichange ine video every song ichange ine video kuitira kuti eh, like context yepapanji like manyuchi eh, kune munhu anotobatana so tonoti zviri kuzi zvakati zvakati zvakati zvakati zvakati like ana arena froz chichichichi mune munotivimbisa here kuti song imwe naimwe ichange ine video

zvinhu zvakawanda zvinhu zvichauya panapa zvichanga chichizokuudzai kuti zvakadai zvakadai zvakadai zvakadai that's why that the newest baba newest podcast eh, eh, sofa tiri pasi pemumango but manje manje muchava nenda pasi petende zvichiita zvichifamba manje manje nditazova pasi peceiling tichienda takadaro so eh, ndadzoka kuna true chris zvakare nyaya iri apa true chris ka tine masong atisati apedza masong 5 taapa true handiti then ndakatarisa panapa eh, song yechi3 yakanzi mwana uyo aiwa amira besides izvozvo eh, besides izvozvo hakuna munhu wemurume anoimba song yekuti mwana uyo achireva kachechi hazviiti hakuna munhu wechirume anoimba song yekuti mwana uyo achireva kachechi saka imimi eh, pamakazosvika pakunyora song yekuti mwana uyu because every song ka inoitwa nemunhu ka inenge ine meaning yezvinenge zvichireva saka totizwe pasong yenyu yekuti yamakarova yekuti mwana uyo muhombe kudidi ameno ah, kuti zita richabuda ri mwana isu totombomuona kuti mwana uyo ndiani ya chii chakaitika kuti uzosvika panyora song because ini ngaizi andimbomunyepera ini ndikasangana kuti lese dandi andiri nini ndiri lese ndiri musing andichii ukatoona ndatonyora song yekuti mwana uyo muhombe kudidi ari kundingendisa padhaza kuita sei haa ne ndaperera baba makaperera here munoita sei munonyura here chii chiriitika right besides musati mapindura chii makanyura here dema ndina kunyura zvangu aiwa so mukomana anonyura right oh, what the story behind mwana uyu dema was appreciating this mwana hey Ah, mwana i believe kuti ah, anovharisa zimbabwe yese zvizvo mwana ndewenyero Ah, i think we can discuss this after Alright, alright, after podcast.
Saka ona unodiwa shamwari hadusi dombo kunyepera ini ini ndini ndiri kutozoonera eh, str- mezhu mezhu straight straight zvisina kuzombo unodiwa saka nyaya yedu tutaura apa ndeyekuti pamwana uyo ka Isong yekuti ndiri kuona kana mafesi mazhinji ka yakushandiswa kasong iyi irushandisa irushandisa vasong iyi because vanhu ari kupraiza zvimoko nearit saka handisikadi kupedza time eh, rega ndingopinda pasong irundibata irundishoka like zvimwe zviya zvekuti Alfesi uyu akuzosvika pakuimba manyuchi musong punch like manyuchi wa eh what the story behind punch like manyuchi zvekuti unosvika pakuti tine vanhu akawanda anoita boxing muno yani mabata so pandakazongoza song yavo zi punch like manyuchi ndikati yo pautaura zvemapunches checheva yeah what the story behind kuzoti muzoti punch like manyuchi eh, song izvo zipanje dai manji chii chetirunyatsombodo try kudescribe pane zvacho yo ah, before i explain i want to give a big shout out to manyuchi dam oh. ah, manyuchi dam that's my favorite from zimbabwe hey yeah. i used to watch mitch ndichiri mfana see manyuchi he used to dance in the ring then he did this punch all right Damn, ah, man. Anotamba achikobora munhu. Ah, yeah.
dances in the ring. Who does that? Dance in the ring, yeah. then you win the match again. Yeah. Ah, Saka, isu tiri right. Tatasa TV vari sabotage handiti. Because zese zviri kupindirana ne ne ne EP handiti. TV sabotage. Imi mutaura here kuti like mdiva ati because baba maita vane zvihasoka like handinyasoziva yangu. Ini kungoto ndiri kungotaurawo. eh, sapresenta mamutanzwi haso here kuti lese ka tine kahaso ketoita kekutengesa madomasi tofanira kuisa panji like manyuchi eh. ufarira basa rako uchipanja Oh, you can see by the song uh, Punch Like Manucci. Yeah. We're talking about

and you used to dance in the ring unofanira eh, unakidzwa nezveruita that's how you win he dances then he punch hard again mira ndipo pa advice kuma gateways so andika maona zvata vane mukomana avo kuti chinhu chese chaunenge uchidoita punch like manyuchi kana kari kachimoko kanetsa punch like manyuchi musa handisi kuti karowe ba zvinge zvinoita chete one day zvinomuka zvangu kuda unongononga vachitengesa madomasika Eh, mangwana uzotongomuka wane purazi remastrawberry isha unofanira kuti ya lastly baba tichida kuti asa time dzedu dzafamba eh, zvakangodaro eh, zvakangodaro eh, ndo last song eh, so zvakangodaro isong irureve because tikatasa eh, kubva kushona chaiko chaiko eh, wedre kuti zvakangodaro rine Rega kutongoti zvinhu zvekuti hazvichinjikiba zvakangodaro zvakugara zvakangodaro ehe kana uri mutondo mutondo kana uri murume murume zvakangodaro saka imimi papadivha sabotage eh, mune song yekuti zvakangodaro iro reyo song yekuti zvakangodaro yo zvakangodaro i was talking about yeah. you should appreciate life not life ka yakasikirwa kuti inge ichingonakidza ndo zveingori zvakangodaro kuti zvinhu zvese ka zvinge zvichingoitika ka unofanira kunakidzwa nelive first kuti zvinhu zvako zvingokuflowere zvingorambe zvakangodaro so on zvakangodaro i was talking about you should appreciate life there's no need to worry about anything or, or be worried kana you know what if you worry a lot kati ndozvokonzeresa stress unnecessary stress ne, ne, ne, ne, ne, ne suicide unozviona kana zviri kukonzeresa nekuti vanhu varoramba kungo appreciate zvinhu zvakangodaro
so guys eh, manzwa mukomana achitaura nezve ep rake rese in short tongoti kuna mumwe munhu asingazivi kuti ep chika because togona kunga tototi ep ep ka paatiatisudisaatisudisaep
so zvatitika panapa guys Eh, mkomana ari kubatika pafacebook to chris tiktok to chris youtube to, to chris ah, inonzi distrokid everywhere you should spotify every platform inotengesa music yes muzimbabwe macho ndi true chris foot then pamogona kubatika pachii Ah, anogona kutondibata paden futi Alright, go ah, mira mira mira. mira. True Chrissy. Mm. Inini manje ndine ndine mamodel ari kunzoko. Yo. zvimoko nyama baba because mavideo muri kurova like iri rekuti eh, mwana uyo muhombe chichi kuti oringanga kuti kandoti hainini uyu face uyu ndikamuona ka doti timboita song eh, doti ambodaidai anoda nhamba dzako ape nhamba dzebasa obva wataura kuti futi kana nhamba idzi mafona Fonai muchitaura zvemusic. Musafona muchitaura zvemasamusa kana zvekuti tinoda bhega kana kuti chii. Eh,
for business sake it's no number dzimunobata it's 0773 yeah. 764 yeah. 166 yeah. 0773 764 166 handipona unenge kubata saka abo baba eh abo ndobata number eh ayo ah ndobata saka toti don't miss out eh, mamwe maepisodes echinenge tichikunzira ipanapa eh, papodcast yepasi pemuti manje manje tatava tichange yava pasi petende manje manje pasi peceiling tichienda but tisakangana kuti chi the sky is the limit thank you zvakangodaro zvakangodaro zvakangodaro